Bismillah Rahman Rahîm Çaxê we bixêr. Gelek cara gelek cara em dibînin yek dibêje Hemdulillah şikur Xwedê re ez şixulê xwe jî dikim hemda sorojî xwe jî digirim û li ber min rojî gelekî xweş in û zû diçin. Yekî dî heye hevalî wî belkî hevalî wî şixulê jî dibêje û welahi li ber min gelekî dirêj dibê û ez gelekî bi tebawê dihesim. Taban gelî misilman e. Çi îbade heyî, çi şixulek hebê, çi meşruekî mû hebê, divê min holber bide, ber wî şixulî de, ber wî armancê de divê min hol biteabê. Tişteka bê teab çênabê. Vêca îbada Xwedê, taata Xwedê tişteka gelekî mezin e û xêra dinya me re û xêra axireta me re ye, meşruekî gelekî mezin e, divê ber min hol bide, ber min hol berde biteabê. Efiha ewil ya di wê Em bînin Xwedê Teala di Qur'ana pîroz de dibêje çê yê wextê behsa va roja hinê dike, dibêje eyyamen ma'dudat. Eyyamen ma'dudat yanî roj nê tine jimartin û roj nê kurt in. Bîst û neh roj in, sih roj in. Ev roja hinê piçek in. Em hesab kirin li ser salê, em hesab kirin li ser wa saetê em vê sala xwe didiborînin. Bes pîşavê jî Xwedê Teala bi rehma xwe me kirî, pîşavê ji me re daye xuyakirin. Heta ev rojehn li ber te sivik bê, tiştin hene ji xwe re bike, înşallah rojiyê li ber te gelekî kêm, gelekî kurt bin yê li ber taata Xwedê li te gelekî li te xweş were. Heta ne bes em van ha em ayet em ayetan behsê bikin, ne bes rojî tune, çi taata be, mêj be, rojî be, zekat be, hec be, sedaqa be, çi tişteka hebe Xwedê Teala emrê me pê kirî, em vê ayete henê tişta di wê ayetê de hebe,

Ya ewil dibêjê me pîşet bi wî emrî bifikirî, li wî şolê Xwedê Teala, wê fermana Xwedê Teala dayî te, pîşet wê bifikirî, ew kesê ferman dayî te li wî fikire. Wextê çiqasî me Xwedê Teala pêtir nas kir, me hejirkirina Xwedê Teala dilê me de zêde bî, îmana me bi Xwedê Teala pêtir bî, hingê rojiya me Xwedê û taata Xwedê hingê li ber me gelkî xwe sivik dibe. Mîsaleke kiçik, wek anha em bêjin ez bavê te bêjê te ka rabe ji vê ji vê dê rabe biçikî rêya min fireh bike. An korê te bêjê te ka biçekî rabe rêya min fireh bike. Dê dibînî ferqa te hey fer tu çi rengî tê bidî û bistînî vî emrê hinê re ferqa kur û ba çku bavê te emir te kir tişteke çku kurê te emir te kir tişteke herekî qedrî wî heye herekî cihê wî heye dilê te de û eqlê te de tê Pêkbînî weka hicêkirina teşwîr e. Îja emrê Xwedê jî divê ewil em Xwedê nas bikin. Em Xwedê nas bikin gerek girengî gelek birê hene. Em Qurana xweşik bixwînin, fêm bikin. Em darî ayetê Xwedê Teala, mexlûqatê Xwedê Teala'yê dora xwe bikin. Em gelekî ser Esma Allah'el Husna, navê Xwedê Teala bisekinin û gelek rengî dî jî hene hindî em pêk bînin emê Xwedê Teala nas bikin. Wextê me pêtir nas kir emrê Xwedê Teala li ber me siwik bê. Ya dî Kema kutibe ale lezîne min qeblîkum Çi keskê dixwazê nêv misilmana de bê mehsûb bê ser dîndar a, ser ew kesê hiş Xwedê dikin, ew kesê hiş Xwedê Teala ditirsin, dixwazê li ser rêya pêxembera bê, ser rêya sehabîya bê, ew jî taata Xwedê li ber wî sivik dibê, çiku ew hevalê wî, ew ew kesê hiş wa dikê, ew jî ser vê rê bi vî rengî meşîne. Em werin ayeta ta îştaliya taliyê leellekum tetteqûn Ew kesê xêr û bereketê heyva Remezanê difikirê, dixwazê bigihîre, yî tişta bi Pêxemberê Masûm Selam em eliman dît hedîsê xwe de, tişta Xwedê Teala em eliman dît ayetê Quranê de, ew dixwazê behra wî gelek bê di va xêrehinê de, ew jî çiqasî tên bê, çiqasî birçî bê, çiqasî bitebê, ew jî li wî xweş tê û li ber wî ev rojehinê ne gelek dirêj in, Çiko dixwaze gelekî dagire bi xêr û bereketê, ew jî taat û ew jî li ber wî sivik dike. Vîja gelî misilmanan xwedên xwe çi qasî bi Xwedaya xwe nas bikin pêtir, em çi qasî bixwazin nêv dîndara de bin, em çi qasî xêr û bereketê Remezanê bînin vîra xwe, heyva Remezanê li ber me siviktir dibê û xweştir dibê. Xwedê Teala bike nesîbê me hemî xêr û bereketê Remezanê û li ber me sivik bike. Selamu aleykum werehmetullahî weberekatû.